Sinjuri nsellmilkom nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Flusek. Il-mistiedna tagħna din il-ġimgħa huma Glenn Mifsud u Jasmine Mizzi. Ma' Glenn ser nitkellmu dwar skemi ta' investiment kollettiv filwaqt li ma' Jasmine ser nitkellmu fuq investimenti sostenibbli. Glenn, Jasmine, nsellmilkom nilqakom għall-programm. Glenn, ser nibda bik sabiex nitkellmu fuq skemi ta' investiment kollettiv. Fil-fatt nisimgħu ħafna fuq ippjanar finanzjarju u hawn ħafna choices, hawn ħafna prodotti, bniedem jista' jinvesti fi stocks weħidhom, stocks tal-gvern, stocks ta' kumpaniji, però dal-aħħar ilhom issa ftit snin mhux ħażin bdew jissemmgħu fondi skemi ta' investiment kollettiv li forsi jagħmlu l-ħajja aktar faċli għal dak li jkun biex jippjana l-portofoll tiegħu. Għall-benefiċċju ta' min qed isegwina, forsi tispjegalna ftit iktar fuq dawn l-iskemi? Tradizzjonalment konna naraw investituri li jixtru fondi diversi biex jilħqu l-ippjanar, ehm, l-oġġettiv tal-ippjanar finanzjarju tagħhom. Fi eżempju, investitur kien jixtri fond għall-bonds biss, fond fond ieħor għall-isma biss. Però dal-aħħar snin qed naraw fondi li għandhom struttura ta' portafoll li kolom taħlita ta' assi differenti fosthom bonds u isma li jiddependu fuq il-profil tal-investituri li jkunu qegħdin jinvestu fihom. U għalhekk dawn il-fondi qegħdin jissimplifikaw l-ippjanar ta' dawn l-investituri għax qegħdin jilħqu l-oġġettiv tagħhom ħafna drabi b'fond b'fond wieħed. Issa pereżempju apparti l-benefiċċji li jagħmlu aktar faċli, ehm, apparti benefiċċji tradizzjonali ta' skema ta', ta investiment kollettiv, x'tip ta' vantaġġi oħra joffru dawn l-iskemi? Barra l-vantaġġi li semmejna fil-bidu, Nara li hemm tliet vantaġġi partikolari li dawn it-tip ta' fondi qegħdin joffru. L-ewwel waħda hija d-diversifikazzjoni, fejn jekk eżempju investitur għandu profil konservattiv, il-manager tal-fond ikun jista' jilħaq l-għan ta' dak l-investitur b'firxa wiesa ta' assi. Fejn qabel kien ikollok investitur illi pratikament kien ikollu firxa mhux daqshekk varja. It-tieni vantaġġ huwa li investitur b'kapital mhux daqshekk għoli jista' jkollu wkoll opportunità jinvesti f'assi illi ma kienx se jkollu dawn l-opportunitajiet qabel. Pereżempju, xi ħadd b'kapital pjuttost baxx kien ikollu opportunità għal tnej jew tliet bonds, mentri f'dan it-tip ta' skemi l-firxa hija ferm wiesgħa. It-tielet it-tielet tip ta' it-tielet vantaġġ huwa l-likwidità li joffru dawn il-fondi fejn qabel forsi kellek investimenti li jkunu illikwidi Dawn it-tip ta' fondi jkollhom qassil likwidi li jagħtu flessibilità lill-investituri. Ġifieri meta tgħid likwidità, ġifieri dak meta jiġi biex joħroġ minnhom investitur ikun jista' jbigħ mill-ewwel u jiġbed il-kapital tiegħu. Tajjeb. Meta ngħidu t-terminu risk driven issa f'dawn it-tipi ta' fondi, eżattament xi jfisser? Risk-driven hija l-istrateġija li juża l-maniġer tal-fond f'dan it-tip ta' skemi, fejn l-oġġettiv tiegħu huwa li ma jeċċedix limitu ta' volatilità li jkun pratikament allaċċjat ma' dak it-tip ta' fond skont il-profil tal-investitur, fejn jekk għandek ovvjament Fond bi profil konservattiv, il-limitu ta' volatilità ħa jkun inqas minn dak ta' investitur ovvjament iktar aggressiv u allura l-oġġettiv tal-manager huwa li jimmassimizza d-dħul mill-fond tiegħu skont il-limitu ta' volatilità li hemm ma' dak il-fond.
Issa, bħala individwu biex jinvesti fi skemi bħal dawn taffettwa fejn jinsab l-investitur fiċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu meta jiġi biex jagħżel xi fond partikolari? Huwa kruċjali li l-ippjanar finanzjarju mhux ma jkunx wieħed statiku, iżda flessibbli fejn l-investitur flimkien mal-konsulent finanzjarju tiegħu jaġġusta l-allokazzjonijiet li jkollu skont is-sitwazzjoni finanzjarja u personali tiegħu. Biex nagħtu eżempju prattiku, xi ħadd li forsi għadu dieħel fid-dinja tax-xogħol għandu tolleranza għal għal iktar għal profil iktar aggressiv. Filwaqt li persuna. riskju iktar għoli u xek. Eżattament, eżattament. Filwaqt li persuna li riħor si risqa li l-età tal-irtirar, jew edha fl-età tal-irtirar, ħatara ħad preferi jew għandu jkollha profil aktar konservattiv li forsi jsostni id-dħul id-dħul tagħha.
Glenn, kemm huwa importanti li meta wieħed mbagħad jagħmel portafoll jirrevedih kull tant żmien? Ekku,
il-regolarità ta' dan ta' dan il-fond, ta' dan il-regolarità ta' dan il-pjanar għandu jkun skont il-ċirkostanzi tal-klient u relazzjoni tiegħu mal-konsulent finanzjarju tiegħu. Però huwa kruċjali li l-investitur jinnotifika lill-konstituent finanzjarju tiegħu meta jkun hemm xi tibdil fis-sitwazzjoni tiegħu. U nsemmu t-tibdil kemm fid-dħul tiegħu u anke fin-nefqa tiegħu. Biex nallacċja ftit mal-eżempju li kellna qabel, investitur bi profil aggressiv jaf ikollu xi sitwazzjoni li żżid in-nefqa tiegħu u għalhekk dak il-profil ma jibqax ikun applikabbli għalih u jkun hemm bżonn li flimkien mal-konsulent finanzjarju tiegħu jibdel l-allokazzjoni tiegħu lejn dawn l-investimenti tiegħu prattikament. U ġifieri dawn huma flessibbli biżżejjed biex meta kif qed tgħid inti jinbidlu ċ-ċirkostanzi ta' dak li jkun is-sitwazzjoni ta' dak li jkun ikunu jistgħu jbiddluha u x'hekk. Ekku, dawn it-tip ta' fondi qed joffru diversi tipi ta' profili fejn għandek il-profil konservattiv, dak bilanċjat, u dak aggressiv. Ġifieri feta inti għandek tibdil fis-sitwazzjoni tiegħek, ehm, tista' tkun tibdil li kien pjanat il-ċiklu normali tal-ħajja tal-bniedem. U forsi tibdil li ma kontx qed tara minn qabel, inti għandek dak il-flessibilità illi pratikament toħroġ minn dan il-fond, forsi kien fond aggressiv u tersaq lej fond aktar bilanċjat. Minn dak il-fond bilanċjat imbagħad jista' wieħed jimxi lejn fond aktar konservattiv li jkollu inqas inqas ċaqliq, inqas volatilità fl-assi fl-assi tiegħu. U b'hekk dil-flessibilità in a way tagħmilha iktar faċli biex wieħed imexxi l-portofoll tiegħu mbagħad meta tkun hekk. Ekku, flessibilità u fl-istess ħin eżammejt il-prinċipju kruċjali fl-investimenti li tiddiversifika l-investimenti tiegħek prattikament skont il-profil tiegħek. Grazzi ħafna Glenn ta' dik l-informazzjoni. Ser nagħmlu waqfa qasira ta' ftit minuti, ibqgħu magħna.